Maitei temimbo'ekuéra pokõiha pegua. Ko árape ñamba'apóta guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã ha ipyre. Nemoirũta ne mbo'ehára José Oviedo. Ñanemandu'ákena ñaimeha guive ikatuha ñañemoarandu. Ko árape ñamba'apóta oikóva ha oje'évare. Jahechakuaáta hína umi ñe'ẽndy, avei jahechakuaavéta oikóva ha oje'éva. Mba'épa ojehupitýse ko mba'épe? Oipurukuaa ñe'ẽndy, ohechakuaa oikóva ha oje'éva. Ñamañami ko'ápe ã ta'angáre, mba'épa ikatu ko'ápe háicha ojapo hikuái? Oñomongeta hína pe karai ñe'ẽmbyry rupive mitãrusu ndive. Jahechamíta mba'épa he'i ne ojupe hikuái jikuaa hag̃ua pe rupipa mba'e moõpa ojoguerahase hikuái. Jaguereko ñe'ẽndy, jahechakuaa ko'ápe matulami ojeprepara oñemohendáva hína. Mba'épa pe ñe'ẽndy ipyahúva jahecháva ko'ápe? Mañami pe ta'ãnga rehe, ñamañami ta'ãnga rehe. He'i péicha ñandéve umi ñe'ẽndy, pirakutuha, yga, pira, yga hína pe y rováre ohóva, pe mba'yru omomýiva chupekuéra. Ñe'ẽndy rupive jaikuaavéta avei, Dani ha itaita. Hi'ãitéma chupekuéra oho pirakutúvo, ombyatymbyatýi matulakuéra ha oipykúi tapére. Og̃uahẽvo y rembe'ýpe, Dani ojapuraite ha opo'ẽ omae'ỹre ivokópi Daryrúpe. Oikutu rasyeté chupe ikuãme. He'i chupe itaita, Nderehechaséipa ikutu vove mandi'i, embokuáta ambue henda penekuã, ha opa pukápe ojehúva Danipe. Péva pe tembiapo ojapova'ekue Elba Guerrero Mba'épa jahechakuaára'e ojogueraha hikuái ipirakutuvo vy'ápe itaita ndive Dani? Jahecha mihi jaikuaave ñe'ẽndy oguerekóva pépe. Jahecha ñañe'ẽ pindáre, pinda hína pe mba'e jaikutu hag̃ua pira. Avei ikuã, penemaendu'ápa ikuã oikutu hague chupe pe pinda. Ha avei ñahendúkuri he'i ñandéve ombyaty mbyaty hague hikuái Imatula kuéra, matula hína pe mba'e oichu'ũtava hikuái ágã ipy'a nandívo, ipy'a kororõ vove. Jaikuaave ñe'ẽndy, he'i ñandéve ko'ã pira ikatuha, ikatukuaó ojuhu Dani ha itaita ñande ysyrýpe, heta pira oĩ hína ýpe. Ha'épe jaikuaáta mba'eichaguápa ha'ekuéra ikatu oikutu, ojuhukuaa paku, avei piraju, oĩ javevýi. Suruvi, pati, jaguereko tres punto avei. Jaguereko karimbata, oĩ armado, mandi'i. Jaguereko boga ha avei jaguereko pirãi. Mba'épa he'i ñandéve ra'épe ñañamba'apota haguére? Oikóva ha oje'éva. Jahechamíta ko'ápe mávapa pe oikóva hína. Oikóva. Péva ha'e umi mba'e ojehúva, ojehero. Mba'e oiko ra'e, oikutu chupe pinda ikuaakãme. Oje'éva. Ha'ehína umi mba'e oikóvante iñakãme térã oje'évante. Penemandu'ápa itaita he'írõ chupe mba'e híko ejapóta ejagarrávo ikutu vove mandi'i katu. Ñanemandu'ami oikóvare. Oikóva he'i ñandéve Dani ohenói itaita pe pumbyry rupive. Péva oikókuri. Ha avei he'i ñandéve Dani ha itaita oho opira kutúvo. Penemaindu'ápa oñomongetárõ guare ñe'ẽmbyrýpe ta'anga rupive. Ko'ág̃a jahechakuaáta pe oje'éva. Danipe ndogustái mortadéla. Penemaindu'ápa oprepara hikuái matúla kuri. Mortadéla ha Danipe ndogustái péva. Oje'e, Dani ojapuraite. Ñamba'apumi ko'ápe. Jahecha jey hag̃ua mba'épa tembiaporã oĩva péa rehegua oikóva ha oje'éva reheve. Ñamboherami ko'ã tembiapo ápe jaguerekóva jahechakuaa hag̃ua oikóva térãpa oje'éva, umi mba'e ojehúva ojehero. Avei jaguereko péicha avei pépe umi mba'e oimo'ãvante iñakãmente ha oguerekóva ajépa térã oje'évante. Ñamboherami pe ápe apu'a jaguerekóvape. Kóva jahechakuaa ha'eha hína oikóva. Oikóva ja'e hína pe ojehúvape, oĩ porã. Ha iguýpeve jahecha kuaáta avei pe oje'éva, péva hína oje'éva iñakãmente oguerekóva. Oĩ porã, jahechakuaa péicha hína oikóva ha oje'éva. Ñamboherami ko'ã ñe'ẽ jaguerekóva he'i ñandéve péicha ñamoĩmína oikóva ha oje'éva. Jaguereko he'i péicha ombyatýima Tula, jaguereko Dani ojapuraite ha avei oipykúi tapére. Mba'eichaitépa pepeina mávapa pe oikóva ha mávapa oje'éva? Jahechakuaami ko'ápe ha ahaíta ñandéve iguýpe. Ombyaty imatula. Jahechakuaáta pévapa oikóva térãpa oje'éva. Ombyaty imatula hína oikókuri. Ajépa ombyatypaite hikuái oguerahava'erã hi'upyrã. Oikóvape aha'e hína. Ko'ág̃a jahechakuaáta ijyképe oĩva, Dani ojapuraite. Mávapa pe ojapuraite hague? Péa oje'énte hína jahechakuaa rupi mba'éichapa ha'e ojapura. Entonces upéicha rupi péa ha'e hína oje'éva. Ahaíta ko'ápe oje'éva. Oipykúita pe. Oipykúita pe, péva avei oiko. Ojogueraha hikuái oipykúita pe, péva oiko avei. Ahaíta upéicha rupi oikóva. Ha péicha jahechakuaa. Oikóva, oje'éva, oikóva. Hetave mba'e ikatu jahechakuaa pe oje'éva ha oikóva ndive ikatukuaa hag̃uáicha jahechakuaami umi mbo'epy ko árape jaguerekóva. Péicha ñamohu'ã jahávo ñane rembiapo ko árapegua, ñanemandu'a jeývo mba'épa ñamoñe'ẽ ra'e jahechakuaa oikóva ha mba'épa ra'e pe oje'éva. Ñanemandu'ami jeýna. Umi oikóvare he'i ñandéve hína ojehúva, oikóva añetetehápe. Heta mba'e oiko hína añetetehápe, ajépa. Ñanemandu'a kuaápe ikuáme oikutu hague chupe pinda ha mba'e. Ha oje'éva katu nde jaguerekóva ñane akãmente, pe ñande jahechakuaáva ha ja'énte, iñakãme térã oje'énteva, he'i ñandéve. Ha péicha ñamohu'ã ñane rembiapo. Jahechakuaáta mba'épepa ñamba'apota ambue tembiapópe tembiasa ñemombe'u. Nemandu'áke, ikatuha reñemoarandu reimeha guive. Nde rehéntema oĩ emombarete hag̃ua nde kuaapy. Aguyje.